Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Ni vile nakambe hi an interesting video. Hey, manyanga tsawe Joni i nga ri ti tshama a ri ka ti-headlines ta mina. Yes, leswi ta kona u tshama u ri ka ti-headlines ta mina if wu phungela. yes lowo phungela na ku hoxa manyangatsi a wu yi joni ni nghena hi manyangatsi a wu yi joni na hangalasa manyangatsi a wu yi joni i fike a hangalasa hangalasa hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla before hi nghena kwalana hi ta languti laha xin'wana laha xi fike xi nghena va ri i livingstone brian papa tanto hlungs i fika la a nghena a destroy xangi rhangani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla a fika a nghena la a tsalaka as vuhehli community member ha khensa swinene ku va u humile thyakeni he mpfu a wu nga ta swi kota swi tsandze na hina tanihi tiko yes i va a khensa demand a ka ha wa xi khensa xisa lexi hi ku na xona xi hume laha. mi nga rivali ku bazi a rhangi yi tshame yi cata phela swinene a va hehli yi tshame yi cata na xonge rhangani ku va mucatu wun'wana was very strong and a ni ri kona mina laha ni kha ni nwa muqombhoti ni tshame hi le sayitini ni kha ni vona bazi a rhangi yi kha yi khiyisa laha e a swi tsakisa ku tlula mpimo yes poster demand i nga ri yi ta endzhaku ka leyi yi fike one day back yi hlangana strong lahawani xonge rhangani loko no ya hi ku ti tivisa ni tshama a ri si yi nga dyiwi ene swilo swa le vuhehli. a na ha swi tsundzuki na vanhu va kona a na ha va tivi vo tala se a ni kombela ku hleviwa hi vanhu va le ti-E na ti-F na le D one D two ha la ni hundzaku hi kona loko ni ya kaya please inkomu la swi tikomba u nga ri . yi vulavula ingaku ku na loyi a nga hi hleva ku na lava va nga hi hleva va kha va tshama a vuhehli so hi ndlela yo fana na yaleyo va yi hleva njhani yona hi kha hi nga ha tshami kona swo fana na sweswo se swi ti komba ingaku nyimpi ya kona yi kulukumba ngopfu la ivi un'wana la a fika muyimana yena i fika hala a hlangana a ku hi khensile ku va va za rhangi na yona yi teke ndlela ya yona yi huma so yi ti fambela yes no a hi humeni kwala. yes twenty two hours ago a fika a nghena manyanga tse a joni i kula a fika a nghena a tsala leswi landzelaka fame is a drug i ku duma i ti-drugs hi nkarhi wo hangalasa a wu nga ta xi hlamula a xi ri na attitude yo hundza ya xongi rhangani ma swi twa la i hlanganyethiwa vanhu u ri hi nkarhi wa xona loko xa ha dumile hangalasa ya va. Ku penga million-i minkama yale yo fana na liya, xa ha ba masiku lama xa ha dumile swi twa na wena ku ya loko ya ha le hangalasa ya ha le hangalasa. Ku nga se za ku nghena na va Shemakhombo na lava man'wana hinkwawo na va-D_J Mumba ma nga za ma nghena lama. A va ri a wu nga ta xi xeweta, a xi ri na attitude, a xo tshama xi ku ri a xi langutisa munhu xi n'wi langutisa le hansi so. Xi twa onge vanhu lavan'wana a hi vanhu xona a hi xa munhu, hi mhaka ku xona xi dumile. hi ndlela yeleyo se a tlhe a heta la a hangalasa mani kambe a hangalasa xongi rhangani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla a tlhe a hlamusela leswaku na xongi rhangani yi na attitude ya ya na pfumela yona ya yona vhele yi na attitude nyana heyi yi na attitude because lomu u langusa i vavasati vangani va va i tinqambi tingani ta ka gaza mi ti tivaku n'wina ti hanyaka ku fana na xongi rhangani loko n'wina mi langutisa a hi voneni. Sandlen a nga na swona leswiya swo nghena a pyopyara always the Bucks, always Pirates. No no no no hlanganyela ti-fence no nghena a gega, ku hava. Va ivi hi ta ku na mani ku na Nomonde Roger, na xona a xi tshama xi nghena xi hlanganyanahlanganya laha xo ti endlela swa xona. Ku na Sho Madjozi a i le kule na swona, ku na mani ku na Nurse Matlala i le kule na swona, ku na va Vuyelwa va le kule na swona, ku na Khensi i le kule na swona . hi nga tirhi na va Flora N'wa-Cavauke na van'wana na van'wana na va mhani Flo a va kona va lo ngheneni la xigazini va karhi va hlangana hi ndlela yeleyo so mara loyi a nga duma hi ku hlangana na ku gega hi yona Xingirangani so lomu u langutisa mi ta swi vona n'wina ku hayi khona heyi hi yin'wanyani hi eyi hi yin'wanyani ni yi vu leyi mani heyi because vanhu lava va va tlhe va khipa ti. relationships ta vona private mi nge swi tivi mi to swi vona nyana mi mi huma ka swona mara leyiwani yi tshama yi ri ka ti-headlines and hala tlhelo ya nghena yi hlangana vanhu eyi Arez ya be ni nga ku yini na ni nga ku ya yi sukile ya ka Gaza va ra xi ri na attitude hangalasa se swi chukiwe ku wa sweswi swi vuriwa i nga ri i sathana loko a cukumetiwa a suka ematilweni a vuya laha misaveni la a fika a wela n'wakhuwani.